Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, The Imperial Sliema,

Marika Cassar, grazzi talli ġejt fuq Kellimni. Grazzi lilek tal-istedina, ħadtni b'sorpriża imma. Naf li inti busy ħafna. Huwa ta' pjaċir li nkun hawn.
Mela, jiena meta tkellimt miegħek, l-ewwel ħaġa li vera laqtitni u ħaġa li jiena vera bl-Ingliż jgħidu we resonate, nifhmuha ħafna l-istess, hija Pożitività li għandek, tajjeb. Jiena nemmen ħafna li tagħmel il-ġid, tirċievi l-ġid, taħseb f'affarijiet pożittivi, jiġrulek affarijiet pożittivi. U inti għadtli, għadtli Mel, jiena jekk indaħħal f'rasi li rrid nitla' fuq il-qamar. Għedtlek ma ndaħħalix f'rasi, anzi li rrid nitla' fuq il-qamar. Għax inkella, minn dejjem kont hekk. Ifimni, jiena biex niċċajta meta tkellimna għedtlek anke d-demm tiegħi. Bi positive.
Allura. Tiegħi A positive. Jigwidani speċi. Eh, naħseb. Eh, eh, taf li saħatta bi positive. L-laħwa, d-dit kalla ta' d-dit kważi ġibba. Xie naħseb tax positive, għala katlek anki jien għaj positive. Bi positive. Imma, tajjeb, imma t-nuħ gost tara li. Issa klikjat li. Eħe, le, li tkun pożittiv, naħseb, tgħix ħajja aktar, mhux qed ngħid komda, ta', imma anke l-affarijiet dawk li mhumiex daqshekk tajbin, jekk tħares lejhom b'lenti pożittiva, tarhom differenti milli ovvjament bħal dak il-persuna li jħares lejn kollox, anke dak li hu tajjeb b'lenti differenti. Fil-fatt bdejt tgħidli anke
il-mami tiegħek Kienu tawha l-aħbar li trid tibqa' fis-sodda. Ekku, ekku, le jiena il-motivazzjoni rċevejt ħafna minnha fil-ħajja tiegħi, hemm ħafna persuni li spirawni u ovvjament dak li jiena nirċievi nħobb li wkoll ngħaddih lil ħaddieħor. Kien hemm żminija fil-ħajja tal-mami tiegħi li kellha problema bin-nervi turi, bdejna mmorru taf kif tagħmel dawk it-testijiet 'l hawn u 'l hemm, U kienu tawha din l-aħbar li bil-kondizzjoni li għandha jaf lanqas tkun tista' timxi u taf tkun anke tista' tiġi bedridden. Ovvjament il-persuna il-persuna li tirċievi aħbar hekk tista' tapplika mill-ewwel tgħid mela jiena daqshekk might as well nintefa' fis-sodda hawn min jinterpretom daqshekk b'mod litterali lit-tobba dak li jgħidulna. Jiena dina kienet xi ħaġa li ma rridtx naċċetta, bdejt ngħidilha le, żgur li le, inti tista' timxi, inti għandek il-qawwa li timxi, inti b'saħħtek iktar minn hekk u kienet temmen, jiġifieri sa fl-aħħar darba anke għedna isma' u dan it-trattament, l-acupuncture, dan li ħa jgħinek żgur timxi anke jekk nafu li ma kienx il-każ. Imma lilha bdejna wkoll ninjettawlha dawn l-affarijiet pożittivi li bdien iva se jirnexxilek, kont naf li l-akupuntura mhux se tagħmel ħsara, anke jekk ma jiġri xejn, inti qed tagħmel xi ħaġa biex lilek ħa tgħinek biex tqum minn hemmhekk. Illum grazzi, jiena nemmen ħafna f'Alla wkoll, jiġifieri nemmen f'ħafna li ma nemminx tali jekk tkun marid u toqgħod titlob tista' tfieq, jiġifieri għax kieku ngħid ħadd ma jmut, imma nemmen fil-qawwa tat-talb li jagħtik ħafna qawwa u jagħtik ħafna konsolazzjoni, jagħtik ħafna faraġ. U fil-każ tal-mamma tiegħi, jiġifieri nibbuttawha minn hawn u minn hemm, jiġifieri llum. Ehm, għaddew ħafna snin u. Eh, aħjar mill-li xsibtu li ħatkun. Dak kien eżempju partikolari jek li inti naħseb baqa miegħek imma nemmen ħafna iva li jekk tkun pożittiv u temmen, jirnexxilek ħafna affarijiet li tista' tibdilhom. Jien naqbel ġifieri dik dak huwa podcast għalih, eh, ġifieri di l-pożittività. Kif qed nitkellmu fuq il-mama tiegħek, il-mama tiegħek ehm, meta inti kontet tikber, kienet hekk overprotective ħafna. Iva, jiena
l-ikbar minn fost ħuti, ġifieri jiena għandi żewġ ħuti oħra, il-kbira ta' missier li għandu għaxar ħut u ż-żgħir, ġifieri missieri wkoll kien xi ftit protett. Allura ovvjament bħala l-ewwel wild naħseb kont kieku setgħu jagħmlulni ġo bozza kienu jagħmluni. Jiġifieri jiena niftakar mindu kont żgħira kelli l-ażma u għal ommi kienet xi ħaġa ara ma tiġrix mal-kuġini aħna trabbejna fi żmien ngħixu ħafna miż-żmien tagħna l-Birgu f'dawk it-toroq sbieħ li hemm il-Birgu niġru mingħajr periklu ta' karozzi. Familja kbira bi t-tijiet niltaqgħu ta' spiss jiġifieri l-familja estiża kienet importanti li aħna Darba iva u darba le rridu mmorru għand it-tijiet biex niltaqgħu l-kuġini kollha, niġru fit-triq, nagħmlu l-istorbju, imma jien bilqiegħda ma mmurx taqta' nifsek. Jiġifieri jekk il-kuġini qed jiġru bir-rota, jiena qatt ma kelli rota għax ir-rota tista' tagħmel ħażin. Dik it-tip ta' protezzjoni li jiena ngħid imma meta tkun żgħir u ma tagħmilx dak li tixtieq, xorta tagħmlu meta tikber għax fil-fatt jiena. Fil-fatt, għidilna naqra x'għamilt imbagħad. Ta' xi 35 sena Iddeċidejt li nixtri dil-ikbar rota hekk bil-tajers jien ma nifhimx. Daqshekk tal-li ma ħallitnix qatt nuża r-rota. Qatt ma kont lajt fuq rota u ddeċidejt nagħmel life cycle u l-life cycle għamilta eh, fl-2006 fejn dak iż-żmien kien il-pjan kien li taqsam minn Norway, Sweden u tispiċċa Finland viċin l-1800 kilometru, l-lum ngħid laqas bil-karozza ma nagħmilhom imma dak il-nar, jiġifieri eh, naħseb dawk is-snin kollha li kont nara kuġini eh. jiġru bir-rota u jien qatt ma ġrejt sfugajtu kollu xi 30 sena wara. Iva, eh, anka meta jiena nemmen li il-bnidem dejjem għandu l-ħarbit fil-ħajja tiegħu u bħal kull ħajja kien hemm episodji fil-ħajja tiegħi li kienu Mhux daqshekk ħa ngħidlek il-vjaġġ kien daqshekk faċli kien ftit turbulenti u kelli ħafna ħarbiet grazzi fl-isports u dil-ħaġa ma kontx nifhem x'jiġifieri tgħid mind over body jiena ma meta tesperjenzhom l-affarijiet jiġifieri niftakarni nittrenjaw b'din ir-rota Malta xi tmien sigħat induru minn Birżebbuġa għaċ-Ċirkewwa niġu lura Birżebbuġa ntilgħu t-telgħa Tal-Mellieħa kont ngħid imma dittela u meta mbagħad tispiċċa Norway tagħmel xi muntanja ta' 45 kilometru, min jaf kemm nżilt fuq ir-rota u rrid narmiha minn xi għalqa għal isfel għax tgħid dal-vjaġġ meta se jispiċċa taf kif imma eħe tiġi ġifieri jiena ġejt lura Malta konni injuries għax tant ippuxxjajt ġifieri ġismi jiena mhux ta' xi atleta ġifieri tagħmel dawk il-kilometri kollha xi għaxar sigħat kuljum fuq ir-rota għal għaxart ijiem sakemm tilħaq inti l-vjaġġ tiegħek U imma qatt ma kont nieqaf, jiġifieri kont inħoss li li sfortunatament u ma nagħtiha parir lil ħadd din li taf li qed tweġġa' u tibqa' għaddej imma f'moħħi kelli li jien irrid nasal fil-finish line, issa nasalx l-aħħar waħda. Wasalt? Wasalt, dak is-sena partikolari jiġifieri Spiċċajt ukoll, kif għedtlek għamilt xi tliet ġimgħat l-isptar kif ġejt lura għax il-muscle tiegħi tant kiber li ma fetaħx joqgħod f'saqajja kelli ngħaddi minn mela, minn operazzjoni kbira. Kellhom jaqsmulek saqajk. Kienet eh, il-kundizzjoni kienet compartment eh, syndrome dan huwa tip ta' kundizzjoni fejn il-muskolu tant jisu jibda jikber li l-intervent jirrikjedi li jiftulek Mill-pexx minn saqajk hekk joħroġ dan għall-muscle hekk sakemm qisu qed nispjega b'mod hekk jiena ta' ġifieri mhux iva, iva. kif suppost. Ovvjament tagħmel tliet ġimgħat hekk imbagħad jerġgħu jħitulek dan il-muscle. Kien hemm iċ-ċans ukoll li ma terġax. U hekk kienu qaluli t-tobba dak iż-żmien li hemm ċans kbir li jiena nibqa' nsappab fuq din is-sieq qaluli insa l-isports kollu issa għandek ċans tibqa' bil-bastun u dawn il-ħafna ċansis u dal-ħafna kliem li jiena veru ma rridx nisimgħu hux Meta kont qiegħda nsib il-gost tiegħi, ħa ngħid hekk, f'dak it-tip ta' eżerċizzju, fil-fatt eħe, mill-isptar ħriġt bil-krozzi. Dik is-sena Life Cycle iddeċidew li jtuni s-Cyclist of the Year, jiġifieri kien hemm l-aqwa ċiklisti magħna, immaġina jien għad għandi din għat-trofew is-Cyclist of the Year għax raw l-impenn kbir li jiena dħalt għaliha din. U niftakar li kif ħriġt mill-isptar armejt daw il-krozzi għedt jiena ma rridx nimxi bil-krozzi. Qaluli kif ħa timxi għedt nżomm magħkom, nżomm mal-affarijiet u hekk. Ma ridtx, ma aċċettajthiex li jiena għamilt xi ħaġa għal ġid, għax dak iż-żmien ovvjament kienet issir biex niġbru flus għar-Renal Unit. Għalija li kienu qaluli ġbart il-flus għarrini l-unit u nfaqtom kollha fl-ortopedic, ġifieri l-isptar. Imma ovvjament, eh, ma ċċettajtx li jien għandi nkun eh, eh, insappa bil-krozzi u x'naf jiena u bdejt noħroġ nimxi kuljum. U sa xi xahar u nofs wara, ġifieri kont anke qiegħda eh, nilgħab logħba futbol, dak iż-żmien kont nilgħab ma' tim tal-futbol tal tar-Rabat Ajax jidirli għax jiena dort ukoll, ġifieri fi żmien tal-futbol li beda fil-futbol tan-nisa f'Malta. Tal Kont nilgħab il-futbol u kont happy hekk għad għandi dil-marka hekk lajn dritt fuq saqajja hekk jisa tattoo għalija li ngħid dik tfakkarni li bil-persistenza u billi tippuxja lilek innifsek tasal ukoll fejn trid. Jiġifieri xahar u nofs wara li qalulek li inti hemm iċ-ċans li ma nimxiex bil-krozzi, jew mhux bil-krozzi, bil-bastun u tibqa' tsappa b'xar nofs wara kont qed tilgħab il-futbol. Ovvjament għamil dak kollu li kienu qaluli, ġifieri fiżjoterapija, imma wkoll kont qed ngħid le jiena ma jistax ikun li jiena ħanibqa' hekk, jiena rrid nagħmel dak kollu possibbli, ġifieri għamilt it-treatments kollha li kien hemm bżonn, imma kont ngħin ħafna lili nnifsi għax jiena nemmen li jekk il-moħħ inti ħa tgħidlu Sawwek twaft, ma jistax jagħmel iktar, ma jekk inti tgħidlu le ta' jiena rrid nimbotta iktar, aħna għandna ħafna, ħafna power, di xi ħaġa mhux qed ngħidha jiena. Iva, iva, iva. Jiena qrajt ħafna fuq is-suġġett, Iva, iva. qrajt ħafna u anke mort barra li n- n- nistudja fuq dana. Neuroplasticity.
Is-suġġett li verament jinteressani kemm il-bniedem għandu dal-power kbir, Iva. jiġifieri li aħna bil-kemm. Aħna eh, aware kultant x'kapaċità kbira hemm. U jiena nemmen li jekk inti temmen, għalhekk ngħidlek jiena nibża' minni nnifsi għax tant hekk ngħid hekk irrid nasal, hemmhekk nasal. Vera. Dika żgur, żgur. Eżempju, ħadmet ħafna affarijiet oħra, jiġifieri fil-prattika. U fil-fatt ħa nitkellmu fuqhom ukoll di tal li meta temmen li l-affarijiet għandhom ikunu għalik u meta temmen u tiddaħħalha f'moħħok li jiena rrid nasal sehem ħa tasal. U hija interessanti għax aħna l-familji tagħna taf kif, jiġifieri jħobbuna, kif għedtlek jipproteġuna, jiġifieri aħna l-familja hija l-iktar pedament li nserrħu fuq għalija jiena eh, ħuti, neputijiet, ommi, missieri, taf kif, jiġifieri barra l-familja li għandi llum tiegħi, ir-raġel, tfal tiegħu, jiġifieri dawk huma immens, għeżież għalija, imma aħna l-extended family, jiġifieri l-familja tar-raġel, huma l-importanza fejn jkomplu jsostnu lilna. Jiena ġejja minn familja kif għedtlek, jiġifieri ta' ħafna biżgħat, ħafna oqgħod attenta ara ma taqax, jiġifieri niftakar l-ewwel darba, jien għamilt 20 sena fil-Kerygma, U minn dejjem kelli avventura fil-ħajja tiegħi. Volleyball ukoll, jiġifieri. Jiena ommi kienet taħbi l-gazzetti għax hekk nara li jaraw kors ħa jibdew jgħallmu l-ħjata bl-iskwerra. Ngħidha dan irid immur jien, irid immur nitgħallem ma ngħidlekx kemm il-kors. Kienet taħbihom. U kemm l-istrumenti tgħallimt f'ħajti, ġifieri xi ħaġa naħseb qatt metta li jiena kont indoqq il-pjanu eh. naħseb laqas lilek, eh. għamilt. Eh, fil-bidu ħanieħdok ftit lura. Meta kont żgħira jien ommi dejjem tgħidli inti twelidt tirrexta għax anke meta ħriġt l-għajjat li werżaqt id-drama li għamilt kulħadd kellu jieqaf biex jara għaliex bdejt tajjeb daqshekk. U eh, dinha xi ħaġa li dejjem ħlomtha jiena li jiena nkun bħal dik l-attriċi dak l-attura u Malta dejjem insegwi hekk ma dejjem so tivvinta bit-teatru ma tikolx dat tip, you know, taf li inti tixtieq dik il-ħaġa ma tad-dar qed jgħidu lek ejja trid tistudja, tistudja biex Jien l-iskola ma kontx naħmilha with a passion. Fil-fatt għedt li anke r-riħa tal-iskola. Għad immur fl-iskejjel illum fix-xogħol tiegħi l-Caritas ġieli nagħmlu xi preżentazzjoni nxomm l-istudenti. Qabadni jerġa' connection mal-passat. Issa tgħidli kont bullied ma niftakarx, tant huwa fażi li ridt inħassarha, hekk tgħidli ġieli jibagħtuna ħa jagħmlu reunion jew tiltaqa' ma' xi ħadd jgħidli kont fil-form fil-form two miegħi ngħidlu jiddispjaċini Għax dik il-fażi tal-iskola jiena il-memorja tiegħi tħassret. Imma li kieku jkollok taħseb għalfejn taħseb kont tobgħod. Jiena naħseb kont timida ħafna u jiena kont f'livell mill-primarja Minn zaħira ta' jina ummi tajt kont imur l-iskola ta' sitt snin ta' St. Francis, Warmla, U dak iż-żmien bit-trasport kont nagħmel xena ta' kbira, ġifieri nikbi sakemm nasal l-iskola, bikja sħiħa, ġifieri ta' sitt snin dan, jibagħtu għaliha s-sorijiet jgħidulha isma' dit-tifla ara x'ha tagħmel, mi tikol xejn. U mbagħad kienet iddeċidiet li forsi għax qed tagħmel lid-Danny il-private li konna mmorru biha bdiet twassalni imma spiċċat kellha toħroġni minn hemmhekk. Kont allerġika għall-iskola. Allerġika għas-sorijiet forsi. Li nsellmilhom minn hawnhekk, ġifieri naf kemm jaħdmu kemm huma. Eħe, ġifieri l-iskola kienet xi ħaġa minn dejjem li hekk nistkerrha. Fatt jien dħalt l-università bħala mature student ta' 30 fejn rrealizzajt li li trid tkompli tistudja biex verament fil-ħajja tagħmel l-affarijiet li tixtieq. Jiena minn hawn nixtieq però ħafna ġenituri li jinkwetaw li jekk it-tfal tagħhom ma jmorrux tajjeb fl-iskola daqshekk il-futur tagħhom Mhux hekk, illum nagħmluha bi kbira wis. Xorta ħajr nexxielek. Appella xillum tant hemm extra curriculum. Fi żmienna jew rid tistudja x-xjenza biex issir xi tabib jew xi ħaġa fix-xjenza, jew liġi biex tmur avukat jew l-edukazzjoni biex tmur inti xi għalliem. Illum hawn nibda ngħid għandhom għażla ġifi t-teatru li dak iż-żmien jien tant kont noħlom bih. L-ewwel opportunità li kelli jiena kienet ta' ħdax-il sena fejn Ta' xahar snin anzi, fejn niftakar kien hemm da' tutor li għallem id-drama, mhux se nsemmi ismu, imma ġieli għedtha hekk b'mod privat l-istorja, fejn qal ħa nagħżel xi studenti biex jagħmlu l-konsert tal-Milied u jiena tista' timmaġina mort, jiġifieri qed insemmi iktar minn erbgħin sena ilu, għalkemm ma niftakar xejn niftakar dik l-audition li tawna, irridu naqraw bl-amment fuq is-siġra tal-Milied u jiena quddiem il-mera sejra jien is-siġra tal-Milied u nirrexta u x'naf jien. U kif tlajt fuq dan il-palk għall-audition, Tant kont irrida, tant kont eċitata, il Jena, u ma setax toħroġ l vuċi u daġi l-qastani ċans, ġivi bl-irkopof sejrinek. Tap tap li fuq dari, għalli minn tix tajba għalli għal fuq il-palk, għal fuq il-palk trid tipproġetta, mur, mur tallem il-pjanu, mur għamel xi ħaġa. Jista' jkun għandek talent, imma insa. Qed nifhem għalfejn ma tix tajt Mort, mort insomma, għax dan mbagħad issa bieħek niftakar ngħidlek il-tqajt miegħu xi 25 sena wara. X'qalli. U mort id-dar nibki jiena ġifieri dak il-ħolm li inti xi darba ħadd mur. Anka bli Hollywood konna ma qatt ma mort. Eh. U Mort id-dar nibki u bdejt ngħidilha l-ommi qalli biex immur nitgħallem il-pjanu, tant ħadtha bi kbira li ommi għandt li tibżax immur nitgħallem il-pjanu, titgħallem il-pjanu. Nitgħallem il-pjanu jien, ġifieri għamilt xi xi ħmistax-il sena nitgħallem il-pjanu sa grade eight. U mbagħad bdejt nixtri u nixtri l-vjolin u nixtri ġifieri bdejt għax ikollok it-teorija, imma ovvjament qatt ma kienet il-passjoni hemmhekk, il-mużika nħobbha. U Xorta ġift bqajt nittama, tlajt is-sekondarja, kelli ħabiba tiegħi kienet close ħafna, kienet tifla ta' attriċi bravissima hawn Malta, u qaltli għedtilha ħa jibdew l-auditions fil-break, għedtilha tiġi miegħi, qaltlu ħallini ta' ma rridx drama, qaltlu biżżejjed nara d-dar, għedtha u ejja miegħi għedtilha. U kif immorru għal din l-audition l-istess nisma' xi ħadd mit-tutors dik it-tifla ta' dik eh, ora nqogħdu attenti ta'. U tintgħażel din il-ħabiba tiegħi u ma ntgħażilx jien u kienet Ovvjament l-ikbar daqqa fl-iskola ġifieri jista' jkun għax int staqsejtni għaliex l-iskola għax inħoss li l-iskola dak li ridt forsi f'dak iż-żmien ma tagħtulhiex lili u kont ħadt ħatta bi kbira li tat-tlettax ommi mbagħad daħħlitni l-Akkademja tat-Teatru Manwel il-Imtada dak iż-żmien fejn bdejt immur hemmhekk insomma nagħmel dan il-kors kont bħala junior għax hemmhekk hemm juniors u seniors dak iż-żmien. L-iskola inti kont tmur il-Verdala ta' Bormla u kont tgħidli li rajt Dik ħafna.
Fil-Form One, ovvjament, dak iż-żmien, lanqas noħlomha li dak iż-żmien kont ħa nispiċċa naħdem f'dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri studenti daqsi ta' ħdax, tnax-il sena kienu diġà jitkellmu fuq prostituzzjoni, kienu diġà jitkellmu fuq drogi, fuq sustanzi għalija kien da xi ħaġa li. Ta' ħdax-il sena.
Id-dar, id-dar.
Dak iż-żmien mela u l-Form 1, ġifieri. U kont ngħid jiena jisni qiegħda xi mkien li mhux suppost f'posti. Ovvjament illum meta naħdem fix-xogħol tagħna l-Caritas u nisma' l-istejjer tan-nies u jkollok tfajliet jgħidulek jien ta' ħdax-il sena ta' bdejt, bdejt anke nittaqqaf ta' ħdax-il sena għenuni kif nieħu dik l-ewwel daqqa mbagħad. Jiġifieri tisma' l-istejjer ta' veri li ngħid lili joħduli f'kuntatt fejn dak iż-żmien jiena. Rajthom b'għajnejja dawn l-affarijiet, imma mbagħad kelli l-opportunità, dak iż-żmien fetħu l-Junior High Seums u jien għamilt l-eżamijiet u dħalt Form Two l-Blat għall-Bajda l-Junior High Seum. Però inti ta' ħmistax.
Imma ta' ħmistax tant kont, jiġifieri ma niflaħx iżjed u l-ommi ngħidilha jien irrid naħdem, irrid naħdem, irrid ikolli l-flus tiegħi li qabdet, dak iż-żmien stajt tagħmel ċertifikat u toħroġ, kont m'għamilt xi erba' A-Levels jien dak iż-żmien, mill-Form Four u ħriġt. U mort naħdem ġo fabbrika għax ommi qalt li trid taħdem mela mur ħa tara fejn ħa taħdem. Niftakarni ġifieri nagħmel iċ-ċinet tal-qliecet u għaddej għadni nħoss dak il-moviment hekk tal-magna ġifieri. Wow. Hekk illum illum nista' nifhem u nempatizza wkoll ċertu xogħlijiet bil-production jiena ħadd ma jista' jgħidli int ma tifhimx għax dak m'għamiltux. X'jien għamilt ħafna avventuri u Imma kien żmien sabiħ li tibda taqla' l-paga ħalli għalih ommi xorta kienet tgħidli ġib il-flus mhux mhux ħa tmur taħdem għan binha għalik ħa toqgħod b'erbgħa qed tini xorta dak il-ftit. Imma kelli t-teatru, ġifieri jien għalija t-teatru kien kollox. Ta' ħmistax, sittax-il sena kont diġà jien hemmhekk fejn iltqajt mal-eks raġel tiegħi. Fil-fatt eħe. Ġifieri konna għadna tfal pjuttost, tlettax, erbatax-il sena fejn kbirna flimkien. Jiġifieri bdejna nagħmlu l-makeup għat-teatru dak iż-żmien, konna Malina Galea Cumbo kienet tħobbna u nitgħallmu magħha mbagħad għamlet kors biex u morna barra insomma bdejna naraw li li nispeċjalizzaw iżjed f'dinha it-teknika ta' ta' special effects u naħdmu ħafna mal-film studios dak iż-żmien. U isa ħaġa ġġib lill-oħra taf kif jiena u Fabian kbirna flimkien f'dax-xogħol fit-teatru ħajjitna kienet teatru biss. U kienu żminijiet li jiena llum nifhem, qabel dak iż-żmien ma tifhimhiex meta tkun fiha u tgħid il-peer xi tfisser dil-peer pressure. Peer pressure tal-ħbieb, li l-ħbieb jaffettwawk. Li inti hekk anke tad-dar stess, intom dejjem hekk, qatt ma titkellmu li ħa tixtru xi post, qatt ma titkellmu li ħa tiżżewġu, qatt ma. Ikollok dik qisha l-pressure li inti veru mela m'intix tagħmel l-affarijiet kif suppost, qiegħda ma' dil-persuna u m'intix timxi l-vjaġġ tiegħek, moħħok fit-teatru, ġifieri niftakar meta bdejna nippreparaw biex niżżewġu xi xi xahar qabel kellna produzzjoni kbira bil-ġenituri jgħidulna kif ħa tlaħħqu ħa jiġu n-nies u intom għaddejjem bit-teatru, ġifieri ħajjitna kienet teatru biss. Il-prajorità tagħkom. U dak iż-żmien niftakar teatru, ġifieri jiġieli jiena l-Manwel fejn jien l-istitut jew jien l-istitut nagħmlu l-makeup għall-produzzjoni. produzzjonijiet jew xi film. U t-tieġ issa jiġi.
U t-tieġ jiġi mbagħad qisu produzzjoni oħra, ġifieri hekk ħarisna lejn it-tieġ dak iż-żmien se qed tipproduċi xi play imma ovvjament flok il-props trid. Iżżewwiġtu għax ħassejtu il-pressjoni. Ovvjament konna ħafna close ukoll li ma konniex ngħixu mingħajr xulxin, jiġifieri konna tnejn min-nies li ma niġġieldu qatt id-dar imma niġġieldu ovvjament fejn jidħol ix-xogħol. Għax imbagħad Kienet interessanti li x-xogħol tagħna dejjem kiber. U niftakar li one fine day, jiġifieri tant konna għaddejjin tajjeb hekk li ċempilli Fabian u qalli għandi bżonn inkellmek. U tibda tgħid imma xi jrid jgħid li tlaqt mix-xogħol għax qedtlu mela nagħmlu għax tant kien jinsema concerned hekk li li. Jiġifieri intkom iżżewwiġtu. Żgur għamilna seba' snin. Għamiltu seba' snin miżżewġin. U wara seba' snin. Jiena nirċievi din it-telefonata xogħol. Irċevejt telefonata minn għand Fabian qalli. Li jrid ikellimni.
Irid ikellimni. Ftakart laqna mort id-dar moħħi jaħseb min jaf x'sar. Beda jaħseb moħħok.
Beda jgħidli li għandu xi marda u ħajmut u mhux se ngawdih il dal-persuna li jiena tant ngħix il-ħajja tiegħi to the full miegħu. Ġifieri kellek kważi qisu 27. Xi ħaġa hekk. Jiena xi żewġ ta' 21. Xi 26, 27. U ovvjament beda hekk wasalna d-dar idur mal-mejda u jgħidli affarijiet u m'iniex nifhem għax inti tant tkun għamilt deċiżjoni f'moħħok hekk. U at one point qalli qalli għax jiena naħseb li jiena gay. U dak il-ħin hekk speċaħatni fsegħet il-laħwa. Mela mhux sa jmut jew hekk. Nistgħu nibqgħu ngħixu flimkien taf kif, jiġifieri dik l-ewwel reaction tiegħi kienet. Fil-fatt aħna għamilna ħafna iktar snin flimkien, u komplejna nipproduċu fit-teatru, imma ovvjament minn hemmhekk bdew imbagħad affarijiet oħra, bdew ir-relazzjoni tiegħu, jiġifieri. Issa meta qallek li kien gay, però, inti inti ddeċidejt li ma ridtx Kienet il-ħajja tagħna xorta tista' tibqa' sejra, taf kif il-persuna li ili naf mindu kelli tlettax-il sena. U llum qalli li huwa gay, mela l-ħajja tista' titkompla, taf kif, aħna għandna dawn l-affarijiet li tant jagħtuna gost fil-ħajja tagħna, qatt m'hemm l-ebda issues fil-ħajja tagħna, sakemm ovvjament tirrealizza li isma', Jekk il-persuna għallek xi ħaġa, ovvjament il-ħajja tiegħu trid tkompli. Jista' jkun hemm xi ħadd ieħor fil-ħajja tiegħu. U proprju hekk kien, jiġifieri għax hawnhekk m'għandniex il-ħin kollu biex ngħid l-istorja kollha. Imma ovvjament eh, kien sakemm wasal il-mument li. Għattilhom eh, il-ġenituri tiegħek. Domna ta' biex għadnilhom kemm il-ġenituri tiegħi u kemm il-ġenituri tiegħu, jiġifieri aħna Niftakar isseparajna wara ovvjament ħafna għax. Kemm domtu minn meta qallek li hu gay sakemm saprajtu? Domna għax imbagħad ovvjament meta sab relazzjoni ma' persuna li konna nikklikkjaw it-tlieta li aħna mbagħad ftaħna l-business li mit-2000 aħna t-tlieta flimkien. Int, l-eks raġel u l-partner tiegħu. Ftaħna business flimkien fejn konna nipproduċu għat-televiżjoni dak iż-żmien bdejna nipproduċu Għal Net Television konna l-pijunieri li bdejna nipproduċu drama, l-ewwel drama għal Net Television iktar minn. U ħadd ma kien jaf.
25 sena ilu dan.
Ħadd ma kien jaf għax aħna dejjem flimkien, dejjem naħdmu flimkien, speċi. U eh, għaddew xi sitt snin, eh, ġifi separajna u kollox, imma id-dar ma ngħidulhom xejn. Sitt snin, id-dar ma jafu xejn u kellu relazzjoni oħra, inti kontejx ma. Għalija kienet il-ħajja normali li wieħed Taf kif qed jgħix ħajtu to the full xorta ovvjament ikollok hux dawk il-weġgħat li ġifieri jiena dejjem ngħid il-bniedem għandu l-escapisms forsi llum għalik nifhem ħafna ħafna ħafna u ma niġġudikax dak il-persuna li jiġi għandna aħna x-xogħol u jgħidlek jiena qed nabbuża minn din is-sustanza ħafna min-nies li nkellmu ġieli anke nagħmlu hekk xi vox pop huma ġudikati ħafna minn min jabbuża mid-droga u jgħidulek mhux huma mhux hu mar biex jgħod jitkessaħ ħa droga illum il-klijenti li naħdmu magħhom naf li inti tuża xemm ħarba hemm uġigħ li tipprova taħbih u jiena naħseb l-uġigħ tiegħi kont kapaċi naħbih tajjeb ħafna fix-xogħol li kienet ħarba għax-xogħol jiġifieri konna nagħmlu sigħat twal fix-xogħol u kienet ħarba wkoll fl-isports li dak iż-żmien bdejt induq l-isports fil-ħajja tiegħi jiġifieri l-volleyball jiena għamilt xi għoxrin sena fil-Kerygma li spiċċajt jiġifieri kont qed nirrakuntalek l-istorja li meta mort l-ewwel darba qed naqbadlek ħafna trufijiet imma biex norik li l-background, inti anke ma jkunx jgħin, jekk tkun temmen inti xorta tista' toħroġ minn dak il-background ta' pożittività. Inti li qed tajtu għaliex kultant aħna niġġudikaw il-persuna u tgħid kif jista' jkun dil-persuna, pereżempju min qed jismagħna bħalissa, forsi jgħid Kif jista' jkun Marika għamlet dawn is-snin kollha tgħix mal-partner tagħha u l-eks raġel u l-eks raġel tagħha u l-partner tiegħ. Mhix xi ħaġa li faċli tifhimha. Kif jista' jk.
Però li qegħdin nippruvaw ngħidu aħna li li ti tiġġudikax għax xi kultant li tkun f'dik is-sitwazzjoni. Anki jiena xi kultant inħares lura lejn ċertu affarijiet li għamilt f'ħajti u ngħid kif għamilt dawk is-snin kollha pereżempju hekk. Imma kif qed tgħid inti jkun hemm dak l-escapism. Escapism, u dik hija ħarba li naħseb kulħadd għandu l-mod, il-metodi tiegħu. Il-ħajja kif nafu hija vjaġġ. Il-vjaġġ huwa qasir tal-ħajja, mhuwiex twil. Kemm tista' tgħix disgħin, mija, jien naf, mija u xahar snin hawn min għexhom, imma huwa qasir xorta ħdej l-eternità, ġifieri jekk nemmnu li l-ħajja tkompli, l-ħajja li ngħixu hawn hija qasira ħafna u mhux kulħadd jgħixha u jkollu l-opportunità jaqbeż ċertu età wkoll. Allura, iva, jiena nemmen li l-vjaġġ ta' kull persuna għandek direzzjoni, kultant nitilfu d-direzzjoni, kultant ħa nsibu t-triq mħarbta bil-ġebel, kultant ħa tifqilna l-karozza, ikollna bżonn il-fjuwil u dak nassoċja ħafna mal-ħajja kif tħares lejn il-ħajja u l-mod kif tħares u tibni l-ħajja tiegħek. Jiena qatt fl-ebda ħin fil-ħajja tiegħi Kien hemm tbatijiet, kien hemm ukoll ostakli, imma qatt ma nħares lura u ngħid, Għaliex ġrali hekk, imma għaliex dik kieku stajt inħassarha? Fl-ebda ħin jien ma ngħidx minn dik il-ħaġa kemm tgħallimt, li llum żgur noqgħod attent lejn dik it-triq ma mmurx, fil-fatt titgħallem ħafna għax jiena wara r-relazzjoni tiegħi ma' Fabian għamilt ħmistax-il sena ngħix waħdi. Jiġifieri ħmistax-il sena ma rridx naf b'relazzjonijiet, ngħix il-ħajja tiegħi fix-xogħol, Ngħix il-ħajja tiegħi fl-isport. Fil-fatt qalgħuha li inti gay ukoll. Kien hemm min jgħid meta kont għax nżomm xagħri qasir minħabba ċertu partijiet fid-drama, pereżempju kont għamilt Santa Monika, kont kien hemm min ġieli qalli għalli ħasbu iktar xi lesbjana inti jiena ma taffettwanix jgħidu xi jgħidu, min jgħidli f'wiċċi ovvjament

U u żżewġet. Jekk baqgħetx tgħix ma' persuna, jiena l-aqwa li narahom kuntenti, jiġifieri kif jidhru f'għajnejja, għax li tgħaddi persuna minn tbatijiet biex tgħix dik il-persuna kif tixtieq int, dak huwa naħseb egoiżmu veru kbir. Jiena dejjem sibt sapport, il-familja dejjem, għada sa llum, jiġifieri jgħiduli ma nlaħqux miegħek b'affarijiet li jkollok moħħok. Fil-fatt inti wkoll tant tant kont tħobbu lil Fabian li li meta l-familja tiegħek kienu qattilhom għax imbagħad finalment Le ovvjament qattulhom. Jiġu ċirkustanzi li kelli ngħid u xek, jiġifieri kellna ngħidulhom it-tnejn li huma. Ma tkunx faċli, ġivi tkun ilek li separajt u terġa' jisek tgħix is-separazzjoni għax terġa' tmur lura. Terġa' tmur lura, terġa' tirrakkonta. Ma kienx faċli forsi daqshekk li jaċċettawha u xek. U għalija kienet saħansitra li nista' ngħid, kapaċi ngħid li isma' kont naf jiena u bqajna għaddejjin ridna niżżewġu. Dik is-sens ta' protection jiena naħseb. Tant trid tipprotiġi li għattilhom li kont taf. Is-sens ta' protection li rċevejt jien naħseb illum qiegħed fuqi u jien tfal bijoloġiċi tiegħi m'għandix u naħseb imlalla għax naħseb li dis-sens ta' protezzjoni tista' tkun soffokanti wkoll. Ġifieri jekk ikollok it-tfal u tgħidilhom le hekk trid tagħmel illum it-tfal. Xtaqt iġibhom fid-dinja ma mhuwiex tiegħek li tagħmilhom kif trid inti, ma tistax tagħġinhom bħal biċċa għaġina, iva naħseb kien hemm żmien fejn l-istint matern. Matern kien hemmhekk, kien hemm żmien iva kont ngħid imma jaħsra kieku jien għandi tifel jew tifla għalmin ngħix meta speċjalment tkun tgħix waħdek, jiġifieri kelli l-kelb, kelli tlitt iklieb qtates, jiġifieri kont inħobb l-annimali, għadni nħobbhom imma llum m'għandix ċans. Illum, illum nitkellem mod ieħor, jiġifieri jien meta kont nitkellem miegħu hekk, għax kont niddjaloga ħafna u ngħidlu, ma kif, kif ma nistax nifhem dal-pjan, illum nifhmu ħafna, tara, għax illum tant hija ġirja kbira l-ħajja, tant it-tfal. Tagħmel ġid, tagħmel ħafna ġid. Le, le, anke versus it-tfal kieku jiena kelli t-tfal, tant naħseb ninkwieta. Jiġifieri jien anke jien naf jekk ir-raġel illum jgħidli, isma' sad-disgħa niġi mix-xogħol. Sad-disgħa m'għandix problema la tani l-ħin, hekk isiru d-disgħa u ħamsa, d-disgħa u għaxra, diġà nibda ngħid, u le mara ħseb fil-pożittiv, issa jien bniedma li nipprattika l-pożittiv. Imma aħna xorta tibda tinġibed ġara xi ħaġa tgħid. Dawk huma ġanċempe ma jweġibniex għax ovli jkun maqbud fuq xi biċċa xogħol. Imma dawk il-biżat tommok, eh? Dawk huma eżatt.
Il-biżat tommok li jisom ġew fuqek. Jien kultant ngħid ngħid oj oj jien mhux ommi. Eh, mhux hekk. Panikja hekk mhux jien għax ommi ommi kienet ittini ċans li nidħol id-darek ngħidilha ġejja fis-sija għandi play Imma ma niġix fis-siegħa u ħamsa, għax nara d-dar isa l-imxawla kollha, bit-twieq miftuħin u nara fit-tieqa, ġifieri kelli dik il-biża' wkoll li qed ninkwita lil ħaddieħor u jiena meta sseparajt għalhekk ma rridx ngħid lil min inħobb għax ma rridx ngħaddih minn weġgħa kif għaddejt jiena, allura hemm dak is-sense of protection dejjem dak is-sense of protection. Meta kont waħdi kien jgħaddi żmien għax ovvjament ix-xogħol jaljanak u taħdem ħafna tmur id-dar

Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tagħmir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Fil-fatt ejja ejja mor naqra lura inti mbagħad ta' xi 40 xi 40 naħseb. Id-deċidejt daqshekk. Iva, hemmhekk iddeċidejt li jien anke nitlaq mill-business li kellna flimkien. Jiġifieri tlaqt kollox warajk.
Għedtilhom jiena se nitlaq minn hawnhekk, għedtilhom ħa nibda l-ħajja tiegħi 'il bogħod mix-xogħol dak iż-żmien it-televiżjoni għamilna drama kbira tħallas lil dawk in-nies kollha. Santa Monica kienet drama veru kbira. Għamilna film li mar f'sitt pajjiżi fl-Ewropa rebaħ anke diversi unuri imma Ġejna bankrupt. Jiġifieri aħna nfaqna kull ma kellna f'din is-sensiela, qed tifhem? U tibda tejjeb, tibqa' tittama u le, ħa nagħmel dal-programm forsi nqum ftit. U mbagħad bdew ifeġġu ħafna kumpaniji, jiġifieri meta tkun fil-bidu, aħna qed nitkellmu 30 sena ilu, tkun qed tagħmel dax-xogħol, Jew 25 sen ilu ħa, u tkun għadek hekk. Isek tkun għad kumpanija ta' sponsor kbir. Bat meta bdew jikbru ktar kumpaniji, il-kejk kien jinqasam bej tlieta, sa jrid jinqasam bej 10, bej 20, bej 30. U kien struggle kbir, ġifieri tagħmel proġett, tagħmlu għax aħna fitti fix-xogħol, ġifieri iktar hemm ċans li titlef iktar flus. U kien żmien iva li qed ma jistax ikun. Kont l-ewwel darba assertiva miegħi nnifsi għedt ħa nitlaq mix-xogħol li jiena qiegħda fih u ddeċidejt li ngħid il-kollegi tiegħi, li dak iż-żmien kienu l-kollegi mhux ir-raġel tiegħi, kien il-kollega tiegħu, il-ħabib jiġifieri, u għedthom jien ħa nitlaq mix-xogħol u niftakarni bdew jgħiduli m'għandek ġobb ieħor, mhux se, ma jistax ikun ħa titlaq m'għandek xejn. Ma kellekx ġobb. Ma kellix ġobb, kelli biss li f'moħħi kont inħares lejn għasfur jew lejn nemla u kont ngħid il-ħolqien huma dik in-nemla Kapaċi ġġorr hekk, nimmaġina dis-saħħa ta' nemla, ġġorr dik il-ħobża sal-bejta tagħha u tosta hekk għax-xitwa, ġifieri għasfur li jagħmel dik il-bejta b'mod professjonali li hekk tara f'idek bejta t'għasfur ma jirnexxilekx tagħmilha kif jagħmilha l-għasfur. U mbagħad ifaqqas dik il-bajda u hekk kont ngħid allura jien li nparti minn dal-ħolqien jien ħa naqta' qalbi li mhux se nsib xogħol. U fil-fatt.
U tlaqt jien mix-xogħol niftakar u tlaqt hekk u ndur u ngħaqad ma nafx x'sanagħmel u nsuq il-karozza u dħalt id-dar tard, jiġifieri ftaħt il-bieb ta' barra u kif ftaħt il-bieb, da Marzu qed nitkellmu Marzu tal-2000. Wara xi ħames sigħat tikbi fil-karozza. Sa nagħmel b'ħajti. Ma nafx sa tagħmel b'ħajtek. Dak kien Marzu tal-2000.
Toħlom fuq in-nemel u l-għasafar. Ta' inset favoritti għax tant narah inset ħabriki jekk, noqtlu. Ommi dejjem tajt meta kont żgħira jiena qabel kelli Hi, għax oħti ġiet wara ħafna mbagħad. Kienet tgħidli inti l-lob tiegħek kien bin-nemel, intellaqhom hekk, kien għamel biċċa ħobż min jasal l-ewwel hekk żewġ nemliet għal dik il-ħobża. Dak kien il-lob tagħna dak iż-żmien. Is-sempliċità li tanti sabiħa. Sabiħa wis.
U wasalt id-dar jien insomma qed niftaħ il-bib ta' barra u jċempilli Dr. George Abela li kien ħabib tiegħi ħafna Kien l-2009 li ismu ħareġ f'Jannar biex isir il-President ta' Malta. Kien l-avukat tiegħi u ta' Fabian fis-separazzjoni, għax aħna kellna l-istess avukat. Kien il-persuna li ħdimt ħafna snin miegħu fil-kerigma, ġifieri jkun iċ-chairperson tal-isports u jiena kont ħafna drabi segretarja tiegħu hekk. F'dak ix-xogħol, ġifieri nafu 'l xulxin fil-volontarjat, għallimni ħafna. U nirċievit it-telefonata, qalli, isma', qalli, kif int? Għedtlu, l-aħwa, għedtlu, jien qas kelli ċans nawguralek, qallu, inti dejjem imħabbta għalli kellkom dak il-film, għax Santa Monica kien Jannar 2009. U qalli, qalli, fil-fatt għalhekk qed inċempillek, ta' qalli, qalli, għax issa, qalli, jiena Sant Anton, qalli, nixtieq nagħmel, qalli, kif kien bl-annimali, qalli, naf kemm inti ġġilidt għad-drittijiet u l-ħarsien xierqa tal-annimali fiż-żmien, li Malta kienet ħa tissieħeb parti mill-Unjoni Ewropea, qalli u qalli allura nixtieq ftit pariri, forsi niltaqgħu ftit, qalli naf li m'għandekx ħin ta', jiena l-ewwel ħaġa li nftakaretlu, għal ma tiffintax iġġib xi xadini ta' ġol-gaġeġ iġġilidlha tant. Qalli le qalli imma dawk l-għasafar hekk speċi nerġgħu nagħtu l-ħajja li tilħin hu li dak iż-żmien Sant' Anton lanqas kien jaqa' taħt il-presidenza għax kien taħt konsorsjum, jiġifieri tieħu ħsiebu kumpanija, Imma kellu jkun dal di diskursata li jien għadtlu, għadtlu għandi ħin kemm trid, għadtlu għax għadni kif tlaqt mix-xogħol, irriżenjajt mill-kariga. Għadtlu ma nafx, għadtlu issa nhar għada, għadtlu għax illum kienet tqila wisq. U kien hemm pawża qalli, Ma tridx tiġi taħdem PRO miegħi? għall-Communications Office fl-Uffiċċju tiegħi tal-President. Għedtlu x'jiġifieri? Qalli hekk, u qalli tkun il-PR tiegħi, qalli, qalli, ma nafx qalli jiena wkoll, qalli l-ewwel darba ħa nsir President, qalli inti l-Malti, għedtlu l-Malti, għedtlu suġġett favorit tiegħi, qalli jkun hemm stqarrijiet. Dak il-ħin beda jgħidli hekk biss jiena. Għedtlu ma nafx, qalli ara mur orqod, mur orqod nitkellmu filgħodu, ovvjament tista' taħseb f'dakinhar ma tmurx torqod bdejt ngħid jien qed noħlom ma jistax ikun jien għadni Jiġifieri daqshekk hija l-ħajja meta toffrilek il-bibien miftuħa kollha. Jingħalaq bieb.
Le l-bieb magħluq. Hemm diversi bibien oħra. Jinfetħu għoxrin oħra. Jiġifieri wara ftit sigħat jiena nista' ngħid li kelli impjieg mingħajr qatt ma kont noħolmu. Jista' jkun kont noħolmu taf lil ommi kont ngħidilha jien għad irrid indur id-dinja. Kienet tgħidli issa ddura kemm. U fil-fatt.
U fil-Presidenza mal-President George Abela kellna diversi opportunitajiet ta' safar fejn jiena mort miegħu. Kien hemmhekk imbagħad fejn anke Komplejt nistudja jiena dħalt l-università, jiġifieri ġibt ċertifikat fil-qari tal-provi, dħalt nagħmel il-kors tal-Youth and Community Studies. U kien żmien fejn kienu ħames snin verament interessanti u jiġifieri nsellem minn hawnhekk il-President Emeritu George Abela li kien għamel presidenza b'timbru partikolari, jiġifieri George Abela niżel man-nies, ħass il-polz tan-nies, is-sitwazzjonijiet tal-Malta Community Chest Fund, ried iġib il-Community Chest Fund dak iż-żmien niftakar il-President Abela l-istrina kien jipprotuġiha l-istazzjon nazzjonali għal ovvjament għall-Presidenza għall-Malta Community Chest Fund u niftakar President kien bagħat għalina qal inna isma' aħna nagħmlu dal-kuntratt fejn l-istrina tibda tipproduċiha l-Malta Community Chest Fund. U niftakru għajjatli qalli isma' qalli inti l-Fabian qalli u Noel. Qalli għadek ħbieb magħhom għedlu nitkellmu għedlu għamilna ħafna snin naħdmu flimkien u hekk qalli forsi ħa toħroġ applikazzjoni, forsi jitħajru japplikaw u jkollna l-media house tagħna u hekk l-audio visuals għax ara l-Presidenza kemm tifranka flus milli toqgħod tmur tħallas biex tagħmel xogħol barra u jkollok Kien joħlom daqshekk, jiġifieri kien verament jaqbillek li inti għandek tnejn min-nies b'salarju qed tipproduċi dak il-materjal kollu għal ħames snin. U erġajt spiċċajt ħames snin oħra ma' Fabel u naħdmu flimkien.
Jiġifieri kultant tgħid hu daċ-ċirku jsekkilek ma tistax tinqata'. U iva, mbagħad kif għaddew dawk il-ħames snin. Eh, ħames snin wara.
Ħames snin ta' ħafna attivitajiet fejn ġiet vintata l-ewwel darba l-President's Fun Run li għadha ssir sal-lum 15 sena wara, ir-rokestra li kienet. Dak ix-xogħol li aħna konna nħolmu bih li naf l-attività tal-larinċ, inqas tal-larinċ kollu nbif f'jannar. L-attivitajiet ġodda li ħareġ bihom eh, President Abela li għadhom isiru sal-lum kienu attivitajiet li anke taw spinta kbira lill-Malta Community Chest Fund li setgħet tilħaq iktar nies għall-għajnuna. U niftakar meta ovvjament jien b'kuntratt kont hemmhekk, position of trust, ħames snin, kont naf li ħames snin tiegħi jispiċċaw fid-data ta' 3 ta' April tal-2014. U ovvjament meta ġejt biex noħroġ mix-xogħol jiena hemmhekk verament kien hemm dik l-għafsa li għedt jien vera se nitlaq, ħa nħalli mhux ix-xogħol tiegħi. Ovvjament se nħalli kollox, jiġifieri lill-persuni li jiena ħdimt magħhom. U erġajt ġejt kważi fis-sitwazzjoni. B'ommi tgħidli issa ħa ssib job ta' 45, ħa ssib job. Ikollok dak id-dudu hekk. Hekk dejjem iva, jiena sibt job xahar qabel spiċċajt mill-presidenza. Kombinazzjoni.
Eħe, kien hemm dak iż-żmien konna niltaqgħu ħafna fl-entità tal-Malta Community Chest Fund kien ipoġġi l-Monsinjur Dun Karm Farrugia li kien l-eks kien viċi direttur tal-Caritas, kien ipoġġi f'isem il-Knisja f'dan il-grupp tal-bord tal-Community Chest Fund. U niftakar xi tliet ġimgħat qabel jien spiċċalli l-impjieg tiegħi qalli Marika qalli ħankellmek ftit konna ħbieb ħafna hekk qalli Qal li l-Caritas qal li ħa jirriżenja, qal li l-PRO u l-fundraiser qal li wara tant snin, qal li hu għandna l-applications bħalissa miftuħin, qal li nixtieqek tagħtina daqqa t'id tkun fil-bord tal-għażla biex nagħżlu PRO tajjeb kif tagħmel int hawnhekk u fundraiser. Jien għedtlu mela, mela, mela, għedtlu se nistaqsi l-President jekk nistax hux. U mort id-dar nowden bdejt ngħid il-Caritas u jien ili tant nafha l-Caritas Għax tajjeb ngħid li xi 25 sena qabel konna mmorru aħna fid-djar tal-Caritas u nagħmlu l-mima mar-residenti fi żmien il-gradwazzjoni, ngħinuhom. Allura jiena f'moħħi kelli din il-Caritas li taħdem. Ara jien hekk naħdem hemmhekk, hemm nista' nagħmel. Moħħi diġà beda jiġri jiġifieri, bdejt narani naħdem il-Caritas. Diġà bdejt titfa'. Eħe, jiena dejjem inħoss dik li eħe, dik għalija. Eżatt. U niftakar li ċempilt lil Dun Karm filgħodu għedtlu isma' għedtlu, Dik għad nista' napplika jien? U dak qalli, Tapplika int, qalli, mill-Presidenza tiġi taħdem. Għedtlu, Għax xi ġifieri? Għedtlu, M'intix taħseb li, għedtlu, x-xogħol, għedtlu, mhux xorta, għedtlu, x-xogħol organizzazzjoni bħal Caritas tagħmel tant ġid, għedtlu, jiena mill-Presidenza jekk tgħidli x'kien jolqot u klisjet il-ħidma kbira fil-Malta Community Chest Fund. U qalli, Ma nafx, hu qalli, Applika, qalli, ma jien lanqas nidħol ta' qalli għax ma rridx tant kien persuna ġifieri serja, nsellmlu minn hawn hekk il-Monsinjur. U tawni l-appuntament għall-interview. U dakinhar li kelli l-interview kien inqala' xi ħaġa, konna lejn l-aħħar ġranet, jiġifieri, tal-Presidenza, kienet ġiet il-media u jien qed hawn xogħol jien leali ħafna, jiena l-lealtà tiegħi assoluta qas jekk nitlef x'nitlef, jiġifieri jiena leali lejn il-Presidenza sa l-aħħar ġurnata, qed m'hemm x'tagħmel. Ma mmurx. It's not meant to be, mela jien mhux il-Caritas ħa naħdem la dil-biċċa xogħol, jiena xogħli hawnhekk u ma mortx għall-interview qed mela daqshekk il-Caritas. U għaddew xi jumej, ġifieri la ċempiltilhom xejn dawn jiena, u ċempilli l-HR ta' dak iż-żmien u qalli, isma' qalli inti kellek interview, qalli nafu li inti qabli kellek xi mpenn u forsi pruvajt iċċemplilna u tant għamillili faċli miskin, insellimlu minn hawnhekk, l-Onorevoli Albert Buttigieg kien dak iż-żmien l-HR ta' Caritas, Hu qal li trid terġa' tiġi jkollok opportunità u tiġi għall-interview għedt mela kif qalli hekk Meant to be. qabel għedtlu l-iva għedt mela jien għall-Caritas ħa nkun naħdem u mort għall-interview t-tieni interview u llum kważi ili għaxar snin il-Caritas u ukoll kważi ħa nagħlaq għaxar snin ma' Joe li Fil-fatt. illum mela l-ħajja tiegħi. Il-Caritas iltqajt ma' Joe. Mhux il-Caritas iltqajt ma' Joe. Le, propja. eħe, eħe, kellu jagħmilek Jiena xi dejjem kont ngħid proofreading. meta bdejt nasal lejn l-aħħar tal-Presidenza Inti dejjem trid tkun lest. Jiġifieri jien qatt ma kont lest għal relazzjoni oħra, jiena x-xogħol kien jagħtini. Kont tajt qalbek int minn relazzjoni. Tajt qalbi, mhux tajt qalbi. Ma rridx jiena, għażla, b'għażla. Jiġifieri għażla, jiġifieri għajnejja miftuħin beraħ, anke jekk għandi xi ħabib ħa jersaq iktar viċin milli suppost, vupp, tella' x-shutter, il-boundaries, hawnhekk ma tidħolx. Allura, meta kien hemm iż-żmien bdejt ngħid imma jien Ta' 45 suppost tgħix waħdek u, vera għandi l-familja u l-ġenituri noqgħod viċin bieb ma' bieb dejjem imma suppost hemm spazju li għala tibda la qed tistaqsi mela qed bexxaq il-bieb tiegħek. Qed tiftaħ il-bieb bil-mod. U verament naħseb bexxaqtu jiena. Għax daħal. Għax daħal hekk irrankat ġo. Tgħidlu hekk la qiegħda waħdi mhux hawn nista' ngħid li rrid. U bażikament, fl-aħħar tal-Presidenza, George Abela kien ikkommissjona lil Prof. Andrew Azzopardi biex niktbu anke dal-vjaġġ hekk il-bijografija ta' George Abela. U ltqajna ma' Prof. Andrew Azzopardi li kien inkarigat mill-editorjal ta' dan il-ktieb, mal-kumpanija li ħadet ħsieb il-pubblikar ta' dan il-ktieb, il-KITE, u qalulna isma' dan da Joe Cassar li ħa jieħu ħsieb imbagħad jagħmel il-qari tal-provi li ħa jieħu ħsieb jara l-kontenut, qaluli ħa jkollok ftit kuntatt miegħu, insomma biex dan, mela Joe Cassar kien jibgħatli għax ovvjament hu kellu x-xogħol tiegħu u dak kien jagħmlu wara l-ħin tax-xogħol, jibgħat filgħaxija, kont ngħid le wara l-ġurnata xogħol joqgħod jibgħatli issa fuq il-ktieb, imma m'hemm x'tagħmel, jiġifieri l-lealtà tiegħi hu lejn il-President. U mbagħad kelma ġib lill-oħra u daqqa ngħidlu allura sa dal-ħin tkun għadek taħdem inti u jgħidli iva taf jiena separat għandi żewġt tfal. Beda jitfalek il-ħin.
Eh, ma jiena qas taf kif titkellem. U minn siegħa nagħmlu saté u hekk u ngħidu u nitkellmu x'tħobb tara, sex, television u dan. U titkellem, allura inti wkoll tgħix waħdek? Mela, mela, jiena ili ngħix waħdi u ma rridx ta' mill-ewwel nagħmilha ċara li ma rridx, eh, ma rrid l-ebda. All right, ta' qasjien, eh? Jiena wara l-ewwel separazzjoni ġieli tnejlilna aħna. Hemm dil-ġibda fl-istess ħin jisara band li tipara minn ressa għalek. Infatti minti snobjajtu naqra. Lina meta saqsir meta qalli kif ġejna fit-tmiem il-pubblikazzjoni, ġifieri dak inhu xhuru. Qalli sa niltaqgħu nieħdu kafe u jiena jħodni kafe għax għamilna ktib speċi qedlu iva tlu jiena għadni xogħol qedlu sal-4 ta' April jiena qed nereq qedlu żgur mhux qabel l-4 ta' April. U fit-2 ta' April Niftakar ċempilli fil-ħodu. Oh, wow. Niftakar għax baqa l-anniversarju tagħna dan. Għalli, sma għalli għandi t-siju isqof. T-siju tiegħu nsellim l minn hawnhekk l-isqof eh, George Frendo li kien l-Albanija, għax 25 sena minn ħajtu l-Albanija, jien għamil ċixar l-Albanija ħafna snin ilu għara l-connections, eh, ġivina fl-siju ta' ġo.
Kollox. Kollox connected.
Mux jimbis kullħat u għaj. Iva, nemmen.
Vara tibda tara din il-mappa hekk. Vera. U U dan għalli isma għalli tiju jgħataw Malta, għalli ma tantx ikun Malta, għalli kien wieħed mill-li kiteb fil-kodba, fil-ktib ta' president, għalli Ta' li pjaċir ġibli wieħed iffirmat għalli ħana d-diwlu eh, għalli Skuża mela. Ġiblu, ġibli manki għajd li fejn nistan iġi għal-ktib, u għat l-ismat li edha. Eh, dak ġmin kelli lectures l-università għatlu għandi sa' tminja għatlu bil-lectures għatlu ikunu tminja u nofs. Għalli Mhux tiġi għandi nagħmlu platt ta' ġin? Tipo, eh, all right. Munnu platt ta' ġin xorta f'moħħi hekk il-biżat jerġgħu jgħidu ma jinħammur għandha l-persuna ma nafux, għandu platt ta' ġin, insomma. U to cut a long story short, eh, mort ħadda l-platt ta' ġin li naħseb kien wara tant snin kien li tjeb wieħed li għaddoq sfajti, u xax inti l-ingredienti l-oħra li li ma jidrux tibda t-tomu. U titkellem u titkellem u niftakar twan, point għetlu xħen, għetlu tlieta ta' filgħod. U tani penik, kun xogħol, jien xogħol, insomma. U tlaqt il-barra, għetlu nerġgħu nitkellmu, insomma. U ġajna tqajna mbagħad morna ikla, ġimgħa wara, Konna morna xi mkien nieklu, l-Imdina, nitkellmu, ġifieri għadda xahar, xahrejn u jagħmilli isma' aħna ħbieb biss, nagħmillu isma' jiena. Għamel xi sitt xhur jgħidlek. Għamilna xi sitt xhur għal ma tmurx nieħdu xi ritratt u ntellgħu fuq Facebook għax jiena ma rrid l-ebda relazzjoni. Għamilli pjaċir u jien nagħmillu pjaċir. Ġifieri eħe, ma turning point ġew ukoll jemmen ħafna u bniedem ta' fidi kbira dejjem jirrakkontaj li jgħidli Qalli ma stajtx nibqa' għaddej hekk li nħoss l-emozzjonijiet u qisna taf kif noqogħdu nġebbdu dina jekk hix relazzjoni li ħa titkompla u hekk. U niftakru jgħidli li kien mar hekk jitlob għal xi sinjal, das-sinjal ma nafx x'kien għax naf li darba minnhom insomma saret uffiċjali li qed noħorġu flimkien wara xi sitt xhur. Illum għaddew għaxar snin, ilna erba' snin ukoll miżżewġa. Imma ma rridx jiżżewweġ hu, eh? Ma rrid qatt, bl-ebda mod.
Jien darba żżewwiġt u daqshekk. Jien kont ngħidlu, ara ma. Imma inti rrid tiżżewweġ.
Jien rrid niżżewweġ, iva, jien rrid niżżewweġ, imma tant kien hekk. Ċar. Jien age over u ġifieri jgħidlek kelma u naf li ovvjament. Imma tantx tgħamm għax wara ħames snin. Din eħe, allura.
Eħe, wara xi ħames snin u nofs. Niftakar darba aħna nħobbu nsiffru ħafna, ġifieri aħna għandna ħafna affarijiet, aħna hemm ħafna affarijiet ma naqblux dwarhom imma ħafna affarijiet imbagħad naqblu, nħobbu l-mużika Taljana, insiefru, mmorru naraw kunċerti, mmorru naraw xi logħba futbol, biddilli naqra s-sentiment, jien kont nissapportja ħafna timiet Ingliżi llum nissapportja l-Juventus minħabba fih. Għax tant joħodha bi kbira kif. Għandek il-kamera minn palissa ta' warajk sejjer. Allura.
Allura, ovvjament, illum inħossni Juventina u kol. Ġow, xamilt.
Ġivi, tant nara jodom bi kbar, ċiloba, ġivi, għedin fil-kwid, nara ġo, oh, jgħati jisu għek. Isek, isek, tista' ngħid minħabba fih, jew Taljani, ma, għasir niftakar. F'xi final ta' Taljani, kemm joħodhom bi kbar. Allora dak is-sapport jekk ikun hemmhekk mod awtomatiku. U niftakar konna qegħdin Firenze fuq dak il-pont hemm eh, Ponte Vecchio. U qegħdin nitqu hekk niklu xi ħaġa u ġo qalli niżżewġu. Jien għedlu eh, mela, u fajt nitqu. U daqshekk. Ma qalilix. Ġi kellhom jgħaddu xi sitt xhur oħra konna eh. għawdex u ġejna qed nitkellmu għalli eh, inti ma tlekx biex niżżewġu għalli qas biss irreaġixxejt. Għatlu ma dik nar int kont. Meta vera dik.
Tipproponi li speċa.
Ma ħarġitx ċurket. Xtra li ċurket ħafna qabel, ġiviri. Ah. L-affarijiet jagħmlhom mod differenti. Eh, eh. Għalli ma tbaċ tistenna għalli fuq il-pont li għaddi xelikopteru jgħidlek għalli minn dawn eh, mela, l-affarijiet. U bil-fireworks.
Xorta noħlom li għene. Insomma, le, Kienet sorpriża kbira, ħadt gost ħafna li li ħaġa ġew perfezzjonist, ġifieri u ma jafx li hu perfezzjonist, imma l-miegħi li jien persuna ġifieri diżorganizzata kollox naffejn ma m'għandix dik il ġew iħobbek ħajpjana xi ħaġa, ġifieri anke jekk kellu anniversarju speċjali ta' luq snin u qed ħana millek sorpriża, rrid ikun jaf x'inhi sorpriża. Le, kellha mhux sorpriża.

Kien il-mument fejn bdejt ngħid ma jiena kemm għext ma naħsibx li ngħix, jiġifieri tgħaddi minn dik il-fażi wkoll, imma mbagħad bdejt ngħid ta' ħmżin iżżewwiġt jiena, jiġifieri hemm dan l-element. Ma għandek taqta' qalbek? Qatt. Qatt. Għax mur għidilhom, mur għidilha lil mamma tiegħek li ta' ħamsin. Mela, ħa niżżewweġ. Mela ħa terġa' tiżżewweġ. Ovvjament illum Joe huwa persuna importanti immens fil-ħajja tiegħi, jissapportjani anke f'dal-ġenn kollu li jkolli f'moħħi, jiġifieri Jiena awtur favorit tiegħi f'Malta Malti huwa Trevor Zahra, naffaxxina ruħi bil-pinna tiegħu. Għandu dal-ktieb, il-ġenn li jżommni f'sikti u jiena nirrelata ħafna miegħu.
It-titlu biss. Ma jkollix ġen naħseb għandu jinkwieta ġew li jiena għaddew minn xi fażi ħażina f'ħajti ġifieri eh. nsib il-ħin għax-xogħol si attwal, nilab tennis, ġifieri nsib ħin għal kollox, ġew jgħix ukoll ħafna ħin ix-xogħol għax Jgħix fil-ġurnaliżmu allura jgħix ħinijiet twal, imma rridu nsibu xorta l-quality time tagħna, ġifieri aħna l-ġurnata tagħna dejjem nisirqulha minnha, ġifieri jsiru s-siegħa, s-siegħa u nofs ta' filgħodu għax hekk aħna ltqajna fid-disgħa u nofs wara ġurnata xogħol. Huwa importanti li aħna l-ħin ta' kwalità nsibuh, ġifieri rridu niklu flimkien anke jekk jien wasalt id-dar. Ma dik importanti hu. Iva, għax aħna ma tantx ikollna ħin, allura forsi dik li żżomm ukoll ir-relazzjoni spicy, interessanti. Noħolmu ħafna x'se nagħmlu, kif ħa nippjanaw l-ivvjaġġar tagħna, fejn se nsiefru. Nissapporti ħafna x-xogħol tiegħu, jogħġobni. Joe iħobb il-Malti, perfezzjonist fejn jidħol il-Malti u per eżempju kelli nikteb artiklu sal-bieraħ stess u nkun kuntenta jekk sab il-ħin ngħidlu aqra din il-paġna Joe wara xi jidhirlek u tikkorreġili, ngħidlu aqra ridtek mhux toqgħod iddurli għall-Malti. Fhimt? U eħe, hemm ħafna affarijiet li jalla din relazzjoni u xejn. Jalla. Tibqa' tixjieħ u tibqa' timmatura. L-aħħar domanda. Ħa narawk President.
Ħelwa. Għax nafu li ta' wismek għal-presidenza. Ekku. Vote for president ma Jena, il-ħajja tijaj. Interessanti ħafna kif inhi bħalissa, ġifieri minix nattira lill-university għaj ngħidlu smarrit inkun Xi ħaġa li forsi napprezza lil min ħareġ l-isem tiegħi ra kwalità li li Narak sa president jiena wkoll. Jiena meta anka tkellim ta' xogħol ġifieri jettilhom hemm min jażel affarijiet għalik u hemm affarijiet li nażlu aħna dina mhix xi ħaġa li għażilt jiena. Jiena Xewka ħafna, jiġifieri meta ġġielidt tad-drittijiet tal-annimali kont xewka kbira u ġġielidt b'saħħti kollha. Illum li naħdem man-nies fejn hemm dritt speċjalment għall-vulnerabbli mhux leħni biss lesta nagħti imma li jkun hemm bżonn. Jiena nħobb ngħix il-mument, jiġifieri ma noqgħodx ngħid min jaf, min jaf, jiena ħadtha jiġifieri dina b'serjetà ovvjament u b'apprezzament lejn min innomina u ħareġ l-isem tiegħi, jiġifieri napprezza. Biss inħobb ngħix il-ħajja fil-mument, bħalissa l-mument huwa sabiħ ħafna għal Caritas. Il-Caritas hija t-tieni familja tiegħi, t-tieni, t-tielet għax jiena l-familji nħobbhom, għandi ħafna ħbieb, kollegi li ngħożż. Nagħmlu ħafna xogħol, għad hemm ħafna iktar x'nagħmlu, għad hemm ħafna iktar x'noħolmu. U dejjem ngħid jiena bli bil-bastun noħroġ minn hemmhekk, inkun pensjonanta u nibqgħu jarawni bħala volontiera, bħalissa nagħmel ħafna volontarjat fi Caritas ukoll. Dak huwa l-ħolm tiegħi għalissa. U teatru xi ftit 'l hawn u 'l hemm. Brava.
Tajjeb u l-familja, familja importanti ħafna. Marika, grazzi ħafna. Grazzi lilek.
Litteralment, jiena s'issa għamilt naqra hekk podcast mhux ħażin, imma qishom ħames minuti għaddew. Għaddew, ġifieri 45 Għaddew iktar. Għaddew iktar. Ġifieri titqasqas, jew ma tqasqas. Le, xin qasqas? Intervista bħal di, xan qasqas? Jena minnaw, eh, grazzi ħantik di Icon by Antonio Banderas, grazzi lil taġbiex Perfumery. Jien il-fuj ħanħobba ħafna. Eh, eh, eh konna nafu. Konna nafu. Tajtni rigal speċjali. Grazzi. Xi ngħidlek Marika, grazzi ħafna talli kont magħna, ħajja interessanti ħafna, mimlija ħafna u jiena ċerta li ħa nibqgħu nisimgħu bik, ħa nibqgħu naraw dak kollu li tagħmel inti u hekk personalment jiena vera onorata li li li ltqajt miegħek u li sirt nafek naqri iktar mill-viċin. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi ħafna.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Kotrick għal xari, lil Jennifer the Mac għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ, lil Intercomp għall-iPad u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, The Imperial Sliema, Banderas, the icon for hair,